regaika ndinzwe nyaya yavauya nayo ava vekwamutara ava vanozviti vanopopota kava
handisi kuziva kuti vanhu vari kuseka ipani pasocial media munhu wese ari kuseka pawhatsapp munhu wese ari kuseka mustudio munhu wese ari kuseka saka gemu racho ndotongorimira nhai team yangu muri pasocial media muri kuseka iko chimbonoonesai munhu wese ari kungoseka 0772162651 this is sting this is cap clash this is 2025 chimbonoonesai team yangu anoenda nechimuti ndiani chimbononesa itaura siya rhythm richienda yako tsana manombotaura nevanhu ndionesa itimu yangu manzwira waita sofa anoenda nechimuti ndiani ataurai neni timu yangu anoenda nechimuti ndiani anoenda nechimuti ndiani vari kuti mad viper munongoti mad viper vari kuti kona nhale moti kona nhale 9100 people watching live on facebook aiwa sando dzenyu vari kuti kona nhale mongoti kona nhale vari kuti mad viper moti mad viper orova mad viper moti expandables vakona nhale moti mauto handionesewo kana chimbomira kuseka handichaziva kuti muri kusekei manje uh, this is the biggest radio station star fm uh, this is uh, zim dance all over drive onai team yangu apa takuenda saka ndoti mungorova ka 1 8 maline mora 8 maline tabva tatomira zvakupera muswa 30 muri kubanzwa madvibe mava matongooneka vano ah, hanzi madvibe musapfingire zita eh, anonzi razaro
right simu dzatana vanhu vai pachichitanga chingorova ika one kona ka one tova dzamira capital action eh? hanzi raza tauya futi kudzova batauro explainable widede chinzwa saka zviye zvandaishuwa ndadzozviwana I'm the first in the game like nan banana ndiri mumwe muchero nge mabanana ndaona vakatsvedza kunge vatsika banana chinzwa ndiwedzerei zvimwa ndakukwana hanzi ndinopenga eya ndakukwana vakanitsvaga kuna sagona ndakukwana but ndakakutsvaga kuna anogona iwe andrakukwana mandiona ini ndiri muchiki Razoro wenyu mwana mudiki kuuya mudhanzi akapfeka bhutsu diki apa kari kukamhina nesiki hakana kana kana kapeji akapedza mari yese nemahure kuloji oda kurwisana neni dhoji anenge akarohwa nemupeta nefodya manje nini ndiri dhonza mirai mirai mirai ipapo tana chipomisa 0772162651 timu yangu apa tikuperera pano but sika inini hachiperekana kuseni ndimboona ah, ah, auya nei kwamutare kwacho inini ona godfather inini ndiri mufambi wemadeko right handizotyera zaro kachipoko ka nguva dzino idzika eh. ndo nguva dzangu kana game rikiitwa manheruka hatiswe kana kuseni aiwa tate munopedza musi wa 30 madviper ndizvo katoperera musi wa 30 zvamada godfather tingoita seizvozvo nhasi kuimba zvemaskits zve avanenge vachiita ka zvekuda kutsvaga mafanzi asikita maskits orara muhongo yongori plus inini ndine mahits munoziva chakaita ushaike haasi maskits
chata kukanganwa kutobvunza mwana kuti unomuziwo here razaro anoti arisi kukuziva awa chibira chibira chibira chibira yes plus uyu
yes zimbabwe 0772162651 akona ngale mad viper timu yangu taurai neni akuina chinhu ndiani right kana kuine imwe challenge iri kunzwa kwairi kuti ayewa pana mad viper nepana kona ngale ndiri kupa dawo ipapo ah, unonge uchibata faster faster thank you so much mad viper ah, thank you so much kona ngale hazimbombo ah, chisana muchitaura neni manje kuti mamuchisekei vataura ine vai vataura ine vafambi vemuriko avalamboloko watsano inzwai kabva kauya kuda kunondichallenja kuchallenja mhemba inenge ino demenja manga muri kwamutsare kuuya pageto kuuya kuzorohwa nare ndobvunza mubvunzo ndiyana mutsarazaro ichichirahweka chichiri kuda dudziro kamwana kadiki kanomira nemadziro kanenge gore rino ava nhonge nyama ndiyana timina bhonzo kona ngali achanoimba kusondo then mauto ndikamuiga mudonzo achavhara zuda rinenge munhu wekongo sauro pakafa akafita makonzo then wakuimba kanyemba watova wobhonzo chinzwa capitani ndikati ekisheni hexpanibowiri here chinzwai

iwewe kushata ka 7 kushata sabauren kushata kunge baba va tensen shata zvekupiwa mawati tenten kushata kunge gudo rarowa nereken shata seuri kubayiwa jackson shata kunge hexpanebawinere mambo asi makanaka kani indawazo muchiita kunge mafani munoona kunaka here kwemumwe murume munenge taitonika kunoha murume asi imi mitsano muringito musaite kunge gudo riye ranhongapito ndiri mauto tsano ndodhifenda bato kare tsano makatiimba tumango mazato
dzauya dzega fare fare dzauyira mutswano yemamhoms yekumbare musatambe nemakona anangale because basa rinopera sadj mbale ndikati totauta capitani ekisheni richigenge tsano pano apa imbwe ngano uyai titepaiwa podzirisa rungano pano tsano munopumhanya toyi toyi kana muti makapenga sando dzenyu ka ehoyi motitaurira makupera kare kare munenge nhembe muri wekuchinyakare kuno kumauto tokurova indare mobva matadza kubudikira kana pambare isna